So, ie, dwi yn wreiddiol o Gricieth. O'n i heb 'di byw yn y tre ers rhyw pymtheg mlynedd, o'n i 'di symud o gwmpas, a nes i ffeindio'r un yng yng Nghaerdydd, a chwe mlynedd yn ôl i heddiw, mi nes i gyfarfod Cerys, a rŵan 'dyn ni'n byw yn Gyllido fama, so ar ôl tua pedwar mlynedd ges i ffor' yn hun a nathon ni symud nôl i Gricieth.

So, dyw crumble heb gael wac heddi, so fi'n cyd i ba angen i fi cael rhyw bod o stimulation. A, uh, dwi'n siŵr fydd i'n falch iawn o hynna. Ie. Yeah, um, so, ble ti'n fanti mynd?
Wel, dwi'n meddwl fydd eisiau mynd lawr i traeth. Ie, yeah, pa ochr? Ochr mor heli neu ochr dylans? Dwi mor hel ia, fydd yn ddistawa chdi me'wl. Ie. Come on ta, lle dyn ni? Wel, na gei di.
Och, fi'n desperate am goffi. Yym, gallen ni fynd i 46 neu Dallans neu Mwrheli neu Sŵn y Môr neu Tir y Môr. so pump gwahanol caffi. Um, ond fe, ni'n wedi bod Jess yn ages yn ni, so bydd o'n neis gallu mynd i weld um, Jess a Gary. Digon teg? Ie.
Yeah.
Iawn. Yep. Um, so ie, yeah, fi'n reiddiol o Gwm Tawe, ger Abertawe. Yym, a nes i fynd i brifysgol yn Gaerdydd yn 2008 a graddio a jyst ddim yn symud mas o Gaerdydd, o'n i'n caru byw yna. Yym, a o'n i yym, yn chwilio am bartner a nes i ddod ar draws Mark, yy, oedd yn byw yn Gaerdydd ar y pryd wrth gwrs, yym, o'n i'n gwybod bod e o'r gogledd yy a fi'n cofio ni'n cael sgyrsiau ynglyn â yy pan oedd pethau'n mynd bach mwy difrifol, ble falle fyddwn ni'n end o lan, um, a nath e byth croes, byth croes i meddwl i byddwn ni'n byw yn y gogledd. Ond ar ôl uh, gwario gymryd amser lan me, um, nes i gwybod mewn carad y lle, yn enwedig criceth. So, ie, yeah, nes i fynd, oce, okay, well, let's give it a go. A dwy flynedd yn diweddarach, dyma ni, ni dal yma. so far, so good. Pwy sydd ddim yn syrthio mewn cariad efo criceth?

Ew, mi'n gafael. Sa nhw? Oer. So, fi'n gweithio gatre. Um, Mae'r swyddfa lle fi'n gweithio lawr yng Nghydydd, neu yn yr Alban, um, ond fi'n gweithio yn yr uh, diwydiant uh, ynni a'r newyddadwy, yn gwneud uh, marchnata digidol, social media, pethau fel yna. Um, so fi'n teithio lawr i gydydd, uh, neu i dros Cymru basically, tua dwywaith y mis. Ond ie, yeah, fi'n fi gweithio gatre, so fi'n lwcus iawn bod y fi cwmni sydd yn cefnogi'r ffaith bod fi'n byw um, lle does dim swyddfa. Um, ie, yeah, fi'n joio fe, lwcus iawn. Yy yn hollol wahanol, dwi yn actor pan mae rwy'n yn fodlon rhoi swydd i fi. Yym, dwi wedi bod yn neud lot o theatr yng Nghymru yn y blynyddoedd dwytha, yy un neu ddau o yy jobsus bach teledu pan dwi wedi cael y cyfle hefyd, felly yym mae hynna wedi bod yn fraint mawr. A yym dwi hefyd wedi gweithio i cwmni o'r enw Mewn Cymeriad, felly... Ym, Mae mewn cymeriad yn cwmni sydd yn rhoi swyddi i actorion i mynd o gwmpas ysgolion dros Cymru i gyd a da ni'n chwarae pobl o hanes a da ni'n deud straeon y pobl pwysig iawn yma yn hanes Cymru a y byd. Ym, O'n i'n digon lwcus i fod ar y set efo Michael Sheen. Uh, chydig o flynyddoedd yn ôl, oedd o'n cyfarwyddo wbath o'r enw The Way i BBC One. A o'n i wedi golygus i gael rhan bach iawn yn hwnna. um, a yeah, dwi'n cofio ffeindio fo'n rhyfedd iawn pan ddari o do fyny ato fi a mynd Hello Mark, I'm Michael ac mae'n un o'r eiliadau yna lle ti fatha Dwi amlwg yn gwybod pwy wyt ti, ond o'n i'm yn cofio'n enw i na'm byd.
Wel, fi 'di dysgu bod fi ddim yn gallu actio. Na, mae e'n mae e'n yrfa rili rili diddorol. Yym fi'n actually joio dweud wrth pobol oh my husband's an actor ma'n ngŵr i'n actor. Fydd hi ddim gallu neud e achos ma' raid bod 'da ti t'o' croen rili rili dwfwn yym i allu neud y job 'na yym ch' ma'n ma'n rili anodd yym ond ie fi'n yym ie fi jys myncu'r swydd. Dwi dal heb 'di deud be' mi'n meddwl o nacio i. O!
Sori. Jyst, nath hi jyst neud o amdani hi do? O sori. Be' ti'n feddwl o'i actio fo? Wel dwi'm yn gallu actio.
Sori, o'n i'n tybed am dy yrfa di. Sori. Uh, o, na, mae'n brilliant. Na, mae'n really good. Mae'n... Um, Wel, ti'n cael ti bad guy fyd do, fe sa'n deall hwnna o gwbl. Um, Mi licio bad guy. Yn amlwg. Such a bad guy. Um, yeah, na, fi'n meddwl bod ti'n brilliant. Ie. Na ni. Hapus? Net ti feddwl that pedair mis yn ôl o'n i'n cael lluniau yn ei fryn ar gyfer briodas a oedd e absolutely stunning.

Um, un peth fi wedi sylwi cyn ac ar ôl symud i gogledd actually yw pobl um, yn meddwl bod e'n rili really unig yng Ngogledd Cymru um, bod e'n dawel, bod dim lot i wneud a ti'n gymryd rhan pobl ddim yn sylwi mynd uh, i'r fel fi ddim anyway, yn mynd i'r cinema er enghraifft gymaint ag o'n i ond fi bendant yn cerdded mwy yn cerdded y ci Um, ond ie, yeah, mae pethau eraill i wneud yn lle, a os unrhyw beth, mae social life i wedi gwella gymaint. Um, a lot fwy um, diverse, lot fwy amrywiaeth nawr yn beth i'n wneud uh, ers symud i'r gogledd. Bendant yn cerdded lot mwy. Um, fi bendant um, yn mynd am fwy o goffi, so ddyn ni'n dweud sy'n falle ddim yn rhy wahanol beth mae pobl yn neud yn gymdeithas a lot. Um, fi, falle achos, ie, yeah, oce, okay, does dim gymaint o ddewis o bethau wneud lan fan os mae yna ddewis, falle bod y bellach i ffwrdd. So fi, falle wneud fwy ymdrech nawr i fi wneud pethau. a sa'n cymryd yn ganiataol rhagor, hytrach yng Nghaerdydd. Walle oedd gymaint i wneud a gymaint o ddewis, ond i enlla ddim yn wneud unrhyw beth. Um, a fi'n clywed pobl yn dweud o'n amlwg Llundain yn falle beth fel yna. So, ie, yeah, pethau fel gigs Cymraeg, um, digwyddiadau cymunedol, um, a just gwa, gwar amser gyda pobl. Um, so ie, yeah, os fi yn neud unrhyw beth, fi'n neud bach mewn drwy gyrraedd na, mae fe really werth wneud. So, Ie, yeah, na'r unig beth oeddwn i'n dweud bod pobl yn cam ddeall falle yn dal y byw yn y gogledd. Ie, yeah. a dwi'n meddwl oedd o'n bwysig i chdi ffeindio allan hefyd, pan o'ch chi'n dod yma, uh, fod gen Gogledd Cymru yeah. cinemas, yeah. uh, siopa goffis. Um, mae gen ni siopa, mae ma gen ni. Um, Dyna ni'n gobeithio ni ffyn y ddau mwy agor, ond uh, Ia, ma' 'di bod yn yy... Ia. ...ma' 'di bod yn fraint i chdi ga'l weld y cinemas 'ma i gyd. I- Ia, fi dal yn ga'l cwestiyne o yym b- be' chi'n neud lan 'ne neu be' sydd yn neud lan 'ne neu ond ie fi'n hynod o falch a fi'n myn' ar y defensive yn y f- ar yr ongl arall yr ochor arall nawr yn mynd o na ma'n le amazing ie fi'n fi'n fi'n rili angerddol amdani shwd ma' pobol yn deall pa fath o lifestyle sydd yma a dyw ddim yn lle hynod wahanol i fyw, os unrhyw beth ti jyst yn sort of um, ddim yn cymryd yn ganiataol gymaint o ran y cyfleoedd a'r social life a'r, a'r, a'r pethau sydd na yma.
Mae cael byw am o
Yeah.